Emborogo, orphanage, nenka y'abana baria batabwati abaibori. Abwo ase rituko ria igoro chikoya aa onsi anyarete gochia goikerana ase omoyega oyio ore gokorekana ase enka eyio. Ekwaya y'omobiri, church choir, nabo yarenge yanyarete goikerana ase omoyega oyio, nabo egechia ekaya ekwaya ekorwa buna Hebrew family choir. Chikwaya echi chibere nchianyarekete koba chikorwa obokonyi ao ao. Mbanyarete koba bakorua chibando, bakarua ching'ende, chianka, amatoke naboigo ebinto biria bakoroka buna ebisugud gati y'ebinto binde ebinke. Tiga ntonyare koba ki ngokoira straight mpaka ase emboirogo orphanage, tonyare korora ng'a naki amang'ana arenge aro. Inche ase amarieta ase abera mogute charisi korwa omobiri esidi echurch egotoka nyamasibi district south kenya conference. Twachire ase emborogo orphanage iga iga twaretire ebinto buna ekwaya korwa omobiri twaretire ebinto chibando egunia emetorero forty one ching'ende emetorero twenty two amatoke abere. chisabuni chibokisi ibere, sweets nchire ororo, eh, nechianga nchire ororo, nebikoroto mbire ororo. Bono igo tware gosaba Gwere Wishers, bande bararore amaabera buna iga, ba- banyare koba bakobakonya, egere banyare gokina buya. Inche ase amarieta a Zipporah Nyamoita Okondo, korwa ekanisa y'omobiri, under Nyamasibi District, our pastor is Pastor Charles Magabi, South Kenya Conference. Igo tore ase Emburugu Orphanage. ere Lamasha location. Twaikire ororo nebiegwa buna ekanisa, twarorire abana mbuya barendire, korende okogania kore ororo nokogania nokonene. Ase omoyo bw'ogwancha Nyasaye abakonye abakune, erinde otosiire abana aba iga ekero toganyerete Yeso airanie oboruoti bwaye. Mbuya mono ase eng'encho yogototegerera, na mbuya mono ase eng'encho y'omoteneneri bwe orphanage eye Nyasae asesenie efamiri yaye, asesenie nabari bakobwaterana ase studio yaito ya Voice of Victory. Nyasae oito, Tata bw'obuya, anyare kobasesenia mbuya mono sana. Nomorisia Robert Nyamweya korwa ekanisa y'omobiri etwachire iga iga ase Emboruga Orphanage. Bono twachire korora abana. aba bare chintakana, nabo toikire iga iga, ekeene twanyorire mbare nokogania. Abana bande bare abake mono, igo mbatokeire banyore gokonywa, erinde bakiine buya, buna bagenderete gokorerwa iga iga. Igo igo nkobasaba, bonsi baria motoroche, naende mototegererete, Nyasae abakune, erinde mobe nomoyo bw'ogosukigwa na gokonya abana aba.

Omorandia bwe district ya Matibo egotoka Masimba Station South Kenya Conference. Iga nigo tore ase Emborogo Orphanage Home ase abana baria batabwati abaibori pi bamenyete. Naende nigo twachire aa ase eng'encho y'ekanisa y'omobiri ekwaya yachire korora abana aba naende yabareteire ebi mwarorire baretire ase eng'encho y'okobasiira. Nigo twatenenire ase engencho y'ogoteebia ekanisa eye omobiri ng'a Omonene abasesenie ase engencho mwakorire amang'ana amaya, mwachiire korora chintakana echitabwati baibori bande, mwanchwa omorigereria, gose oyo otegererete ase eredio yaito y'Amazing Voice of Victory, Gaki abana abo nababwate okogania okonene, kera atoke Nyasae ogosesenirie ne chianga, Nyasae ogosesenirie nendagera, Nyasae ogosesenirie nebikoroto, Nyasae ogosesenirie nesabuni, ekeene mbaganeti okogania okonene. Ogosira abana aba goetera ase Paybill 96 71 08 koira orande. Paybill, 967108 Account nemborogo igo ng'a oyominto koranche gosiira abana aba, naende buna okobasiira nabo tokogoakera ng'a mbuya mono, egekogera buna egocha nabo tokobeka ase etibi yaito na ase eredio yaito ase engencho y'okogosukuru ase engencho y'ogosiira abana aba bare ase emborogo.